Gêm syml ydy pêl-droed yn y bôn. Does dim angen llawer mwy na pêl, cae a chwaraewyr er mwyn cynnal gêm. Ond dros y misoedd dwytha, mae pethau wedi newid rywfaint. Ac er nad ydy wedi bod yn bosib i chwaraewyr pêl-droed ar lawr gwlad ddod at ei gilydd yn ddiweddar i gicio pêl, mae 'na dal gystadlu mawr wedi bod, rhwng y disgyblion yma yn Ysgol Gwaun Gyfni.
Oedden ni'n awyddus i wneud rhywbeth i'r ysgol gyfan, rhywbeth fysa'n uno pawb yn ystod y cyfnod anodd yma. Felly, nathon ni feddwl fysa'n ni'n gwneud gêm bêl-droed rhithiol, gyda'r bwriad o wneud un gêm, um, ond nath y fideo dyfu a dyfu dipyn dros yr wythnosau diwetha. Um, ond ie, yeah, ni'n gobeithio fydde rhywbeth cyffroes i'r plant. Dachlo da, dachwad da hefyd. Dwi'n licio defnyddio'r gair ond mae yna rhyw elfen o ddwyn tu ôl y syniad hefyd yn does? Ie, mae rhaid fi roi clod i'n chwaer, mae'n dysgu'n Ysgol Pen-cae yn Gaerdydd, a'i syniad hi oedd a'i ddechrau, um, nath hi wneud efo blwyddyn un a dau yn ei dosbarth hi, a oedd o'n fideo lyflu, a o'n i'n meddwl fysa fo'n rhywbeth arbennig i'r plant gallu cael i edrych yn ôl yn ystod y cyfnod yma. O, oh, hyderus fi'n poeni am planhigion mam yn yr ardd! Hyd yn oed os nad nhw yn y fideo eu hunain, gobeithio fod o'n rhywbeth bydd pawb yn mwynhau a bod nhw'n gallu gweld eu ffrindiau mewn ffordd bach gwahanol i'r arfer. Aia, Iwan Roberts sy 'ma, cyn. Dan ni 'di cael dipyn o anfogion o gymryd. Gafon ni Iwan Roberts, cyn-chwaraewr, gafon ni Malcolm Allen o Dylan Ebeneser, maen nhw wedi bod yn sylwebu ac yn, ac yn wych, chwarae teg. Um, Nicky John, di helpu allan, da ni di cael Mr Picton, oedd o'n un da ac yn ddoniol. Uh, Dwi'n cael Osian Roberts o Morocco, er bod o'n leol, mae o chydig o filltirodd i ffwrdd ydy Morocco. Oedden nhw'n gret, gathen ni Nick Parry, o lon un arall, a chwarae teg mae'r ymateb wedi bod yn wych. Ciciwch nhw!
Bratwch nhw! Nath y plant yrru'r fideos chydig o wythnosau nôl, a mae fi a Sarah wedi bod yn brysur gyrru nhw nôl ac ymlaen i gilydd, ychwanegu sain, yr golygu. O, sbia hwnna! Am ddathliad! Oeddwn i'n gwylio Goals Amazing ysgol ni. Oedd o'n very cool gweld pobl yn sgorio especially yn fi, ffrindia fi yna i gyd ag bob un yn dda celebrations especially. Oh, yn y gornel! Nes i gweld Megan. Dwi hoffi gweld Megan ar tele e, a ffrindiau eraill fi. Dwi wedi gweld goliau anghygol heddiw ac oedd commentator gorau fi yna Malcolm Allen. Cystadleuol dros ben yr un. O dwi mor falch bod yr ysgol wedi trefnu hyn ar gyfnod sy di bod mor anodd i blant sy'm di cael gweld ei gilydd, ma hwn yn ffordd ffantastig o ddod a nhw at ei gilydd yn rhithiol a cael dipyn o hwyl hefyd. Ma'n syniad mor arloesol a dwi'n gobeithio neith nhw gario mlaen neud petha fel hyn a ma'r plant wedi bod yma heddiw 'ma a finna'n gwylio'r ffilm a gweld pobol enwog hefyd yn cefnogi nhw a rhoi deiniolen ag Ysgol Gwaun-gynfi ar y map. Gôl gan byth!
Mae yna un person enwog iawn sydd wedi bod yma yn Ysgol Gwaun-gynfi dros y blynyddoedd. Do, wel, cyn ddisgybl i'r ysgol, mae um, chwarae teg o Malcolm Allen wedi bod digon caredig i roed ei amser, uh, yn ogystal â sawl un o cyfarfod arall. Felly pwy a ŵyr falle fod 'na Malcolm Allen y dyfodol yn y, yn y fideo yma. Am golio na fyd ac am ddathliad faint o hapus dio.